tle ke go dumedise mo lebitsong la ntate le lebitso la morwa o galalelang pele ke simolola mosebetsi wa letsatsi kana tshebeletso ya letsatsi tlo re kope modimo ka thapelo tlo re rapele mmogo Pele re tsena ka gare go tshebeletso yena ya lesong ya mosong wa letsatsi, e le tshebeletso re le mo kgweding ya batšha, re phamisetsa matlho a rona dithabeng moo thuso ya rena e tswang teng. Thuso e tswa go yena Modimo ya dirileng legodimo le lefatshe le lewatle. le ntho tseo re di bonang modimo ya tshepagalang tlo kene le rona ka gare o tshebeletso modimo na mang le mang modimo ya utlwang lentswe lena tsebe go utlwa jehova ba utlwe se moya le se lentswe la gago le ba laelang modimo mme ka lebaka la morena rona jesu kriste ba diragatsa ke fafatsa madi a konyana modimo go batho botlhe ba ba utlweletseng lentswe lena jehofa ba le dirisa ka baka la lebitso la morena rona jesu kreste amen mme le ntate mocha wethu phuthego ya bantrifomo diphuthego tse dingwe membership yotlhe ya bundle form ka kakaretso le membership yotlhe ya bao re dumelang mo go kreste e le mopholosi wa rona ke le dumedisa ka lebitso la morena nna jesu kreste Ke le moruti modingwane ya eteletseng phuthego ya Bantu Reformed Church of South Africa. Mo mosong wa letsatsi ke tla go wena ke tshotse molaetsa. Empa molaetsa yona re santse re le mo seemong sa go bua le motho yona mocha. Mme ka jeko ke nka kana ke tsaya mocha yo o kileng a ba teng ka gare go tastamenteng ya kgale mocha yona yo o kileng pheletsong ya gage ya one one of the greatest leader ka gare go iseraele mocha yona ko bofelelong e nnile mocha yo a kgonneng go kwala dibuka mme dibuka tsa gage e le tse galaletsang modimo le go bua ka maatla a modimo yona yo phelang mo mosong re santse re le ka gare go kgwedi ya youth ntetle re tsene ka gare go molaetsa o boitshepo moo re o bonang ka gare go buka ya ntlha ya samuele 1 samuele mme chapter re bale chapter 16 mme verse re tla bala verse 8 go fitlhelela ka verse 12 mme re tsenyeletse le yona buka ena re ye ka gare go samuele mme moo mo samuele re bale samuele wa bo 17 tshwarelo 1 samuele chapter re bale chapter 17 mme verse re tletle re bale verse 45 go fitlhelela ka verse 46 mme pele re tsena ka gare go molaetsa ona tlo re bine sefelammogo Seo se tla re fitlhisang kana seo e tla nnang seikokotlelo ka gare go tshebeletso ena gore ga o leka go kopanya sefela sena ebile gape o lebelela le molaetsa wa letsatsi o kgone go tsepana mo tumelong tlo re bene sefela

utlwile sefela sena se go lokisa maikutlo ebile gape se go prepara o le mocha gore tsatsane gore modimo yona wa phela ebile o tlhaloganye gore modimo ke ena setshabelo sa rona le ga seemo se le jwang kapa jwang o tla dula ntse e le setšhabeng sa rona tlo re bale buka ya pele e e leng 1 samuele mme chapter re bale chapter 16 mme verse re bale verse 8 go fitlhelela verse 11 mme o leng ko teng ga o e bone e balega ka tsela kena ke fa isai a bitsa abinabe a mo fetisetsa fa pele ga samuele mme samuele a re le yena yo ga se yena yo morena a mo tlhophileng

palo ya pele mme palo ya bobedi e re bonang ka gare go yona buka ena gaufinyana fela le e re badileng yona e le 1 samuele chapter 17 mme verse re bale verse 45 go fitlhelela ka verse 46 mme ga re bone e balega ka tsela kena Mme Dafita a raya Mofilisita a wena o tla go nna ka tšhaka le lerumo le lerungwane mme nna ke tla go wena ka leina la morena wa masomoso modimo wa mephato ya iseraele eo o e kgobileng jaanong morena o tla go nneela mo seatleng sa me gore ke go fete ke go kgaole tlhogo setoto sa gago le ditoto tsa mophato wa bafilisita ke tla di neela dinonyane tsa loapi le dibatana tsa lefatshe ka jeno gore lefatshe lotlhe le tle le itse gore baiseraele ba na le modimo a morena a ganonofatse mantswe ao re a badileng mo mosong wa letsatsi phuthego ya modimo tlo re hlononofatse mantswe ao re a badileng ao e leng mantswe a lentswe la modimo e leng babele e e boitshepo tlo re rapele modimo ya maatla otlhe kreste wa go phela lentswe la gago le theogile leo o le butseng ka jeko modimo ya tshepagalang tlo o tshegofatse mang le mang ya tla utlwang lentswe la ka jeko mme a le dirisa modimo ya lokileng hlononofatsa tshebeletso ena botlhe bao ba e mametseng bao ba e utlweletseng modimo maatla a legodimo a dule ka gare gona ke a rapela ke bitsa lebitso la gago o nne le rona ka gare o tshebeletso ena o tsamaye le rona modimo go fitlhelela tshebeletso ena e fela ka wena ya tshwanelang ke kgalaletso ka bosakhutleng amen motho motho wa modimo re utlwile lentswe la mosong wa letsatsi boleleleng ba samuele ke ka moo ke butseng dibuka tsena tse samuele a di kwadileng mme dibuka tsena di bua ka lekawana le kileng morena a itlhopela lona re ke go bolelele ga samuele a tloga ko rama ko a na nna teng o ya lefatsheng la eferate kwa betlelehema ya juda mme teng a tsena ka gare go motse wa isake gopola morero e ne e le go batla motho yo modimo a ka mo tlotsang yo modimo a ka mo tshegofatsang gore phelatsong batho ba tletle ba bone bogolo ba modimo ntetle ke re ga a tsena ka gare go lapa la isai go a bonagala gore go na le makolwane a diganka ao a nontshitsweng bana ba isai ba bagolo go lekawana lena mme ya re ga tsena ka gare go motse wa isai o re a kagiso e nne le wena mme o re go isai modimo o bone ntlo ya gago ntlo ya gago ke e tlhophilweng gore one of the greatest leader o tla tswa ka gare go yena ya re ga utlwa mantswe yana isai o prepara bana ba gae ba e leng ba basimane ba bagolo mme o ba baka botlhe ba le supa o ba bitsa ka bongwe ka bongwe gore ba fete mo pele ga moporofeta samuele e lentswe la neng samuele a ne a araba isai ka go lona ke gore ga iseng ke e nne yena yo morena a mo tlhophileng o nkutlwe ga e seng ke nne ena yo morena a mo tlhophileng mme a neng tse a bitsa basimane ba gage go fitlhelela ba feta ba botlhe ba le supa mme ya re wa bosupa ga a feta a feleletsa samuele o potisa isai o re na bana ke bana ba gago ba botlhe na utlwa he a arabelela nyaya yo motlana ke modisa wa dinku samuela o re go yena a bitswe ya re ga a bitswa legodimo la bulega lentse la theoga legodimong la botsa samuele la re ke yena motlotsi mme samuele e be a tlotsa dafita ka gare go banna botlhe ka gare go bahlanka botlhe the youngest one leitsibulo la isaya nna yena yo a tlotsiwang ntetle ke re ga o e bala go tswelela pele o fumana bana bao ba sa tlotsiwang ba romilwe go lwanela iseraele teng ga ba fitlha ba kopana le bafilisita mme go a etsagala gore ntwa yena e nna mo letlhakoreng la bafilisita ba simolola go feketsa iseraele le soulo ntetla ke go bolelela ke re matsatsi a ne ntse a tsamaya nto e tsweletse mme go etsagala gore esai a re go dafita jaanong ke go botsa lebitso la gae a re go dafita e le mohlanka e le lekawana le lennye by done at the age of 15 years o re go yena tlhatloga o ya bothibelelong ba ntwa o isetse bomogolo we dijo go ne setse le matsatsi ba tsamaile mme ka lebaka la gore yona ke a tlatsitseng a mamelela a etsa jwalo a ya bothibelelong ya re ga a fitlha kwa bothibelong utlwa mantswe a wa tlhagang go moabuti wa gae go bo bogolo wa gagwe o batlang fa ya re ga arabella o re ntato nthumile ba re go yena re a itse o makgaka re a itse o makgaka o tlile fela go tlo bona gore go etsagalang ka gare go ntwa mme yona yo monnyane ya re gantsa utlweletseng e leng dafita wa utlwa seganka se tsweletse go rogakanya modimo yona yo o phelang ya re ga arabelela morago ga gore a e fane ka dijo o botsisa mongwe wa banna ba mophato wa iseraele ke mang ke mang monna yona yo o tsweletseng go rogakanya mophato wa modimo o phelang le go roga modimo yo o phelang ntetla ke re go wena ge ntse a tsweletsa o re monna yona Saulo o ntshitse lefoko yoo a tla fenyang monna yona ke tla fana ka karolo ya dilo tsaka tseo ke nang natso ka gare go mophato otlhe wa iseraele go ne go sena motho yo o neng a ika ikopanya le seganka sena sa bafilisita ya utlwagala gore seganka sena e ne e le seganka one of the giant e ne e leng teng ka gare go bafilisita the greatest man yo e leng gore ke seganka tota yo e leng ka gare go bafelesita ka gare go mophato wa iseraele go ne go sena motho ya neng a ikutlwa go ka lwana le monna yona ya re ga ditaba di kgokologa ka gare go ya tlotsitsweng ke modimo go ya- o nkutlwa go ya tlotsitsweng ke modimo ya re ga a kgokologa a fitlha ka gare go soutlo o bolela mantswe a kgosi e phele long live my king mme ka morago ga moo o re go kgosi saulo lesa mohlanka wa gago a lwane le mofelisita yena

wa esai ke modisa wa dinku e ne e le sebaka seo saula a batlang go assessa the strength kana maatla a dafita a nang le one le soulo o re go ena o santse o le mmotlana o santse o le lekawana ga e seng ke o katisetse go ka lwana ga e seng ke o ka katisetse go ka lwana o ka se kgone go lwana le mofelisita yona o tlwaela ga davida a arabella modimo morena ya mpholositseng mo leganong la tau modimo ya mphile maatla a mpholosa ka gagoganya bera o tla mpha maatla ya gore ke lwane le mofelesita yona ke a arabella saulo ke fa saulo a re go bona a modimo wa iseraele a nne le wena mme saulo a mo apesa diaparo tsa ntwa ya re ga mo apesa diaparo tsa ntwa dafita ga tlhwela diaparo tsa ntwa gobane motho yona ke ya totsitsweng gobane motho yona ke o modimo a mo tshogofaditseng o re o leka go tsamaya ganyenyane ka diaparo tsena o re go kgosi ke sitwa ke o tsamaya go nna diaparo tsena ga ka di tlwaela mme dafita a apola diaparo a tsaya thobane ya gage a tlhatlogela ko tlase ko nta e tsweletseng ko teng ya re ga a rabelela a ne ntse a tsweletse go mo sotlakaka mofilisita a mmolela ka moo iseraele e phalelwang ke go tlisa monna yo o tsepameng ba re molometse ka letakalanyana lena mme ya re ge dafita a mo araba wena o tla go nna o tshotse tšhaka le lerumo le lerungwana mme nna ke tla go wena ka leina la morena wa masomosomo modimo wa mophato wa iseraele yoo o kgobileng ka jeko morena o tla go neela mo seatleng gore ke tletle ke go fenye ke go kgaole tlhogo Setoto sa gago se tla ja ke dinonyane, le mophato wa gago o tla jewa ke dinonyane gore tletle batho ba bone gore iseraele e na le modimo mophuthego wetso ko o leng ko teng seemo se le jwang kapa jwang mme ka jeko ntetlae ke bue le motho yona motšha ka seemo sena mo kgweding ena ya batšha mme ke tla go wena ke tshotse a theme e e reng your opposition is your opportunity unkutlwe Your opposition is your opportunity. Se se raya gore yo a leng kgatlhanong le wena ke yo a etsang gore o nne le ditšhono yo a leng kgatlhanong go wena ke yo a etsang gore o nne le ditšhono opola ha ne moshe a le ka gare go noka ya nik ka lebaka la gore go bolawe maitsibolo otlhe a baiseraele moshe o ne a le ka gare go seemong seo nka se tshwantshwanyang le opposition epa ka lebaka la modimo it created opportunity ka gare go yena mme ya re moshe ga boa ya nna yena yo a tsayang iseraele a e golola ka gare go egepeng josefa le yena ga iphumana le ka gare go seemo seo a iphumanang a le ka gare go the opposition e leng their brothers ba ba neng ba le kgatlhanong le yena mme ba neng ba phela ba mmitsa ka mabitso mme go a etsagala gore ba mo rekise mme pheletsong ya go rekisa yo opposition ya nete opportunity ka gare go josefa mme ka lebaka la the gift e modimo a mo fileng yona josefa ya nna one of the greatest ka gare go egepetwa a etelela lesomo leo le eteletse dijo mme ya nna yena yo o pholosang iseraele your opposition is your opportunity ya re ga seemo sena se fitlhe dafita le ena go etsagala fela jwang gobane o ne a tlotsitswe motho yona motho yona o ne a setse a beilwe matsogo gore ka lebaka irrespective gore bonnyane ba gage e ne e le mokanangkang ka lebaka la gore modimo o ne a mo tlotsitse be ya re a fitlha ka gare a fumana iseraele ya thekilwe e fumana iseraele e le ka gare go seemo seo se leng thata ka gare go bona mme a fitlha always o nna le di-oppositions ha kena the opposition ya tla ba butae ba mo bolelela gore o tletseng fana opposition ya tla o tletseng fana gobane re a tseba o rata o bona gore go etsagala ebile o makgaka the opposition ya tsala opportunity ka gare go dafita mme go a etsagala gore maatla a legodimo a theoe ya re ga a tsweletse ga a fitlha o iphumana a le ka gare go seemo moo monna mongwe a mo tlhalosetsang gore go etsagetseng ntetle ke re go wena ya re ga go etsagala go etsagala motlolo ba leka go mo kenya maatla ba leka go mo apesa diaparo tsa ntwa mme ka lebaka la gore ke motho ya tlotsitsweng o sita go tsamaya opposition ya simol ya roga ka ka modimo wa, wa iseraele ya nyenyefatsa mophoto wa iseraele le yena ya re ga arabelela ke tla go wena ka lebitso la morena nna jesu kreste mme ke boo the opportunity ya modimo e mo fitlhelelang maatla a legodimo a theoga mme go a etsagala gore motlholo o etsagale slangferenyana fela kana rekerenyana fela ya itaya mofilisita gobane e ne e ne le the power ya maatla a legodimo mme a wela fatshe opportunity ya tla mme go a etsagala gore modimo a kgone go bontsha gore ke modimo yona yo mogolo dafita a phahamisiwa dafita a isetswa kwa godimo mme seo ke se tlisang ka gare go wena you may find yourself o na le so many on enemy o tlo iphumana e le gore go na le batho bao ba go gatellang o tlo iphumana le ka gare go mosebetsi go na le batho ba e leng gore its always ke di-opposition against you ntho e nngwe le nngwe reng gore wa etsa as young you are o iphumana o nna le se enemy e leng gore e lwana le gopola your opposition is your opportunity the moment o nna le batho bao ba go shakan the moment o nna le batho bao ba tlisang seemo sa gore o seke wa nna on the comfort zone ke the moment mo o bonang di-opportunity gore o ka etsa eng gore o tswele pele gore o ka etsa eng gore o bete successfully empa ga o sena the opposition o nna mo comfort zone o nna relaxed o sena kgwetlho o nna too relax ga o ja ke bofodile o nna too relax mme mona ka lebaka la lebitso la morerana jesu kreste challenges di tla re facea o le mocha as young you are you may be faced by the situation ya gore ga ona mosebetsi you may face ka the situation ya gore ga kgone go fetsa dithuto tsa gago you may face by the opposition ya gore even now le go leka go ka complya le go leka go utlwelela batsadi ba gago o dula ntse o na le opposition e leng gore ya go oppressa bona that oppression it will came opportunity ka gare go matshelo a gago ke mo o tla simololang go lebelela dintho in the difference way ke mo o tla simololang go ikopanya le modimo go bua mantswe ana ke tla go wena wena yo e leng my enemy wena yo e leng my opposition ke tla go wena ka lebitso la modimo ona wa masomosomo the challenge ke gore re batlo berekisa dikakanyo tsa rona re batlo berekisa borona mme ga the enemy e fitlha ka gare go wena

but the moment e le gore ntho tsa gago di nna very easy you started to be on the comfort zone so what i'm saying mo go wena ka jeko o le the youth gore the circumstances tse se go surroundileng look around look around there is opportunity there is opportunity e leng gore ga o e bone empa se ke go tlisetsang ke gore shebelela around o re ke a bona o ntlisetsa batho empa bana ba ba tlisang ga ise ke be le bona ba modimo a ba tlhotsitseng le wena you look around situation se o iphumanang ka go sona o bona batho ba le ya so opportunity ka gare go wena mme ke re go wena ka tšheko take a risk jale ka dafita gobane o tshepetse go modimo modimo wa ka wa phela ba ne ba bangwe ba re o santse a le monyane ba bangwe ba ne ba re hei o rata dilo ba bangwe ba ne ba re ba itse go raya gore moshimanyana yona o tshwereng thobane mme ka lebaka la modimo yona yo o phelang go a etsagala motlholo maatla a legodimo a theoga mme dafita a defita the giant mme ka jeko mo go wena kere let along how big is your oppositions remember dafita as small he was He defeated. Mme by so doing, opportunity ya tla ka baka la lebitso la morena rena jesu kreste dafita ya ba one of the greatest king ka gare go israele ya nna yena ga gopo dipisalome tsa ga dafita di bua bogolo ba modimo ka moo modimo a kgonne go lwana le gore ka moo modimo a kgonneng go mo pholosa halleluja boka morena le boutlwelo botlhoko jwa gage ke jo bo sa khutleng modimo a go maatlafatse modimo a go etsetse ka mogao ka tshebeletso ena e khutla ntetle ke tlise molaetsa

la seemo seo ke se bonang moo motho yona e leng mosadi kana a woman kana a young woman kana a girl yo o releng bontate kana re leng bashimane kana makolwane kana bahlanka

kana a man o fetogile go nna a monster kana a boy o fetogile go nna a monster kana a father o fetogile go nna a monster ke ra gore o fetogile go nna a murderer o le mohlankana o le a boy o le a young man o fetogile go nna a rapist mme ke rata ke tlise molaetsa ona ka gare go bontate molaetsa yona ka gare go basimane molaetsa yona ka gare go makolwane le bahlanka le makau ha re emeng bontate re re not on our name e seng ka mabitso a rona bomme ba tlo abisiwa bokgaitsedi a rona ba tlo abisiwa ba bang di-girlfriend tsa rona di tlo abisiwa basadi ba rona ba tlo abisiwa boausi a rona ba tlo abisiwa bonkgono a rona ba tlo abisiwa we must say stop to these things bontate ba e leng gore le abisiwa indeed you are a really coward le makwala ga le deserve gore le ka bitswa bontate ga le deserve gore le ka bitswa boabuti you don't deserve gore le ka bitswa the uncle go ba ne le makwala ga le kgone go ema fem le thibele moleko o leng kgatlhanong le bomme o e leng kgatlhanong le barwadi o e leng kgatlhanong le bokgaitsadi rate ya abuse in this country is too high rate ya go rapiwa in this country is too high bontate boabuti makau ke a le kopa ka boikokobetso ga re emiseng and ha re nneng di-ambassadors tsa go protecta basadi le bana ba basetsana ha re phahamise mantswe a rona godimo re ba lwanele re lwanele female yotlhe ya aforika borwa re le the male re lwanele the female sto tsotlhe tse di ka gare go lefatshe

sireletsa mo kgaitsadi ya bolona seke wa tshaba ga o utlwa ntate kana seke wa tshaba ga o utlwa lekau le lwana kana le bitha motho yona wa mme kana motho yona wa mosetsana stand firm and protect go eletsa ke mo ha o thata bontate tshobotsi ya rona re le bontate e tserwe ka lebaka la this man le this young man le this boys ba e leng gore they don't deserve gore re ba bitse jwalo gobane ke magatlapa ebile di a coward di a monster entle ke nkare go rona bontate these people that they rape bontate ba ba rapang le the young man it is our enemies ke di-enemy tsa rona re tlhoka bontate re eme re sireletse bomme re sireletse ba bannyane

go ka ba mosadi wa gago how do you feel o e leng gore ngwana wa gago wa ntlha o mogolole o feta motho yo o mmitsang gore is your girlfriend how do you feel o ikutlwa jang imagine selo seo se etsagalang ka gare go ngwana wa gago imagine ntate o mongwe a tsere ngwana wa gago a mo etsitse motho wa gae e le at the age of 12 years 15 16 17 18 how do you feel ntate ntate a re emeng re lwaneng re re not in our name e seng ka lebitso la rona we'll continue praying re le baruti re le rapella gore modimo a le itshwarele ebile a re itshwarele ka tsotlhe tse re etsang di sa kgatlhe pela sefatlhego sa modimo and will continue re kopa modimo gore a lokise dipelo tsa bontate bao ba na le mentality ya gore mosadi kana motho yona a girl kana mosetsana ka re kgaitsadi is an object kana instrument ke sediriswa fela it has to stop bontate re tlhoka go understanda gore bomme is not an object ga se didiriswa ke batho ba modimo a re createtseng bona gore re ba tlhokomele re ba rate re ba sireletse re ba thite jwale ka a glass go netefatsa gore no one o tla ba hamang mare ke rona re continua re ba hama re ba utlwisa botlhoko ka go rialo ke a kopa bontate ke a kopa ka boikokobetso emisang ko leng ko teng utlwa molaetsa ona ka go ngolo wa kereke e ke eteletseng ya bantru formo emisa ka go ngolo wa mophuthego o mo leng gore the stream tsena sa online sa go fitlhelela o le ntate stop doing that enough is enough e me isa go sotla re utlwile bontate re utlwile protecta mosadi wa gago protecta bana ba gago protecta kgaitsadi ya gago protecta mosetsana protecta motho mo le mongwe wa tshobotsi ya mosadi ke a le kopa ke le kopa ka baka la lebitso lena la monana rena jesu kreste ke le kopa jwale ka ga re rapela re re our father you are the father you are the leader you are somebody who's supposed to give a guidance you are somebody who's supposed to protect you are somebody who's supposed gore o utlwele botlhoko you are somebody o e leng gore o tlhoka gore ka matsatsi otlhe o be humble mo bathong ba gago ba o ba eteletseng pele eke modimo a ka le boloka eke modimo le ka utlwa eke modimo a ka etsa gore tsebe nngwe le nngwe e mametseng the brand mosetsana o mo itsang girlfriend ya gago stop go mo abusa stop go mo etse kare you owning her you don't own any woman you don't own any girlfriend you don't own any any any wife ga o mo own le ka gare go lenyalo gore le nne sopa se le sengwe ke a kopa ka boikokobetso young man

modimo a letsetse ka mogago ke botlhoko o bontate moya wa ka o fatshe ka seemo se ke se bonang batho ba bolai banyana ba bolaiwa bomme ba bolaiwa ba bangwe ba latlhela ka gare go dikgwa ba bangwe ba tlogela ntate ga se o imela kopa jesu gore a o tlhonofaleletse sone tlogela ga se o imela e bo o tsaya botshelo ba gago o tsaya botshelo ba mosadi o tsaya botshelo ba bana bao ba senang molato please ntate ga o imelwa batla thuso ga o imelwa don't say cry tiger don't cry ilela thuso modimo a go mpolokele wena modimo a go matlafatse amen tlo re rapele modimo ntate modimo morwa modimo legalang jehofa ke a rapela ke rapelela aforika borwa ka gare go boletse bona ba covid-19 morena re lwanele jehofa re etsetse ka mogare morena ke rapelela all men

gore tletle ba kgone go bona go reipa mme go reipa ngwana wa mosetsana go reipa ngwana kgaitsedi go reipa motho mongwe le mongwe is not the right way morena ke a kopa fafatsa moya wa galalela aforika borwa re ka gare o mathata jehova please god re tadime ka mogago modimo re utlwele bohloko modimo re utlwele bohloko modimo re gauhele go dibe tsotlhe matšhila otlhe a re ntseng a sa kgatlhang sefatlhego sa gago jehova re gauhele o re utlwele bohloko modimo ke a kopa strengthena bomme jehofa ke a itse jehofa o boima the girls o boima the young women go boima ga o sa le monate ba bang jehofa ba akanya le go itloswa lefatsheng le le ka kwano jehofa ba akanya le go ipolaya jehofa theoga modimo re utlwele botlhoko modimo ke a kopa re utlwele bohloko modimo ke a kopa re utlwele bohloko o re gautlhele maatla a legodimo a dule ka gare ntlo nngwe le nngwe maatla ao jehova a tshedise go botlhe modimo bao ba latlhegetseng ke bokgaitsedi bao ba latlhegetseng ke bomme ka lebaka la motho yona monna a mo tlosa lefatsheng a mo thuntsha a mo hlaba ka thipa a mo tswatswaila a mo latlhela nokeng a modimo ke a kopa ka boikokobetso theoga jehova maatla ao a kene modimo ke a rapela ke tshepetse wena fela jehova ke bitsa lebitso la gago maatla a legodimo a theoge modimo o re utlwele bohloko ga seemo sena se nna jaana se hloka bowena le covid-19 bolwetse ba virus modimo bo hloka wena

it is well it is well jehova o bane o teng ebile wa tshepagala ka lebitso la gago le ipakang kriste mogago wa morena nna jesu kriste le lerato la modimo ntate ka belena ya moya o boitshepo jehova e dulele ka gare go bomme botlhe bokgaitsadi botlhe